Salam aleýkum eziz dostlar Han ogly media kanalyna hoş geldiňiz. Bu günki wideomyzda öýlenmek isleýän dostlarymyzyň dertlerini degişme äheňinde kagyza goşga geçirdim. Goşgy göwnüňizden turar diýip umyt etýän. Goşgynyň ady Galyň galýar enem, toý näders. Ýetişdi baýlynyň ortanjy gyzy. Galyň galýar enem, toý näders. Goş söýgä al diýip bermezler gyzy. Galyň uçýar enem, toý näders. Galyň Galýar enem, aýlygam ýatyr. Şol öňküligine dört million iki ýüz million öýe sowsam, million çykdaýjy nämä-de ýeterkä, iki million iki ýüz. Ýygnasam, her aýyň süýşenjesini, üç aýlyk bir bagşyň hakyna degýär. Soňra on aý ýene işlesem belki, märekä, çaý-nahar çykdaýja ýetýär. Malymyz bar, mellek ýer bar, satarys. Märekäň bagşynyň puly bir zat bor, Baýlynyň aýaly söýýärmiş puly, Jan enem galyňy näme etsek bor. Oýlanok gyzynyň bagty hakynda, Nämemiş uludan toý etmek gerek, A meniň oýlaýan zatlarym bolsa, Toýdan soň dok garna ýaşamak gerek. Karz alyp toý etsem ummasyz pula, Oň üçin bir ömri işlemeli men, Ýa islän gyzyma toý edip bilmän, Aýlykdan aýlyga entemeli men. Atama diýsem-ä çüýşesi bilen, Bihabar dünýeden, bihabar bizden. Toý bolsa goýsalar bir tabak nahar, dok garnyň üstüne üç çişe arak, ondan soň özüne gelip birneme tost aýdyp ýönelse dördünjä tarap. Gyzam, her göremde gystaýa meni. Indi gysganýaram ýaňajygyndan gatnap tuzap gitdi köne aýakgap, Baýlyň öýündäki boz ýodajykdan. Gijelerem daň atmany bilenok. Oýlanyp-oýlanyp näme etmeli? Söýdüm bir baý kişiň ortanjy gyzyn, ýa pully, Ýa pulsuz nädip ýetmeli? Aslynda, öýde bar köne Žiguli, ýaşyna mynasyp üç toý sowupdyr, menem pulsuz dostlaryň däbine uýup, hemme ýatan wagty alyp gaçyrsam, bagşylardan azat, galyndan azat, toýda doňup içýän myhmandan azat, ýogsa, munça puly tapmaklyk üçin ýetmiş ýaşa deňiç çekmeli azap. Gaçyrsam, elimde galyňyň puly. Bagşylaryň puly, märekäň puly. Ol puly gelnime maşgala sowsam, geljekde meň üçin bähbidi uly. Galyň galsa galsyn, goý, galsyn enem. Men ýorgana görä aýak uzatjak. Gaýynlaň göwnünden tapmana bolsa, agtyklardan uly salam uzatjak. Goşgy şeýleräk dostlar göwnüňizden turandyr diýip umyt etýän, bu ýerde bellemek isleýän zadym, Atama diýsemä çüýşesi çüýşesi bilen diýen ýerinde degişme äheňinde diýdim, atam beýle däl, ýöne gynansakda beýle maşk beýle maşgalalar hem bar, ony bildirmek isledim. Goşgymyň soňunda gyzyny durmuşa çykarmak isleýän daýzalar, gelnejeler, Gyzyňyzy durmuşa çykarmak isledigiňiz zaman, birinjilik bilen galyňyz, galyň hakda pikir etmäň, ilkinji oýlaýan zadyňyz olaryň bagty bolsun. Ondan soň hem bagşylara diýjek zadym, bir toý sowmak üçin dört-bäş sagat aýdym aýtjak diýip dünýäň puluny aýtmaň. Diňe bu sebäpli hem öýlenip bilmeýän birnäçe ýigit dostlarymyz bar. Bilşiňiz ýaly, dinde hem Pygamberimiz diýýär, Iki sany bir-birini söýýän ýaş juwanlary öýlendiriň diýýär. Toýdan bolsun, sag boluň, görüşýänçä!